नहि एकरा छोड़बै नहि छोड़बै नहि बगले हमर ससुराल रे जाइ छी हम ससुरके कहै लए जाइ छी ससुरके कहै लए बाप रे बाप कते दिन के बाद हमर बेटी दामाद आ रहल हन का ताहि दुआरे गए छली मुर्गा दोकान पर आ मुर्गा या कटबा के लऽ जा रहलिए हन कभी बढ़िया जका जे है बना सोना का

आते रहा ना जल्दी तो बना देते रहे दाय आवे है मेहमान आवे तो जल्दी जल्दी खाना उना बना लेती रहा कनिया रे हैया आज गेली हम आज गई देखियो अखन तक यहाँ जे बुहरिया जे बहारे छियै हैं बाबूजी हम कखनी सब काम खाना कर पीना लेलियै एही के हम इंतजार करे छेली बुझियो हैं रे हम मुर्गा लबे लगे रहे बेटी नमादार रहले हन त तब तक अहाँ पीना छील के रखतियै ना लहसुन अहाँ छील के रखतियै ना हैं हम बाबूजी सब कुछ कैले छै बस अहीं के इंतजार करै छी कि मुर्गा लेके एबै बस छकबै हालिया हालिया मुर्गा आ बढ़िया जाकर जे हमरा बेटी दामाद के जे बना के खुआब बुझलियै कते दिन के बाद आ रहले हन बुझलियै बाबूजी तऽ हम बनाबै छी की दाय फोन कैले छै बुझियो रे फोन करके तब ना हम गेलिए मुर्गा खरीदे ले आय मुर्गा दुकान पर आय ठीक है तऽ बाबूजी हम जल्दी जल्दी बनाबै छी की ठीक है जल्दी बनाओ बुझियो हम्म? कते लेट लाग गेले से नहीं जान तोर के बाबूजी हम सवेरे ही अबै छी का सवेरे ही अबै छी आ एखन तक हमर नमहाने अथी ना मत देखिए रे हम आ कहाँ फेर यो बाबूजी ओ बाबूजी जा जा जा जा जा यो बाबूजी नमहान यो हम लुट गेली बर्बाद भ गेली यो की भेल जल्दी बाजू ना की भेल यौ अहाँके बेटी के रास्ता से की देनाई पे कॉल लकाइया कितना खोलल काय क्या क्या रे बेटे कितना खोलल काय यौ एकटा गुंडा छले कर करी पा कुर्ता पहने छले हमरा बंदूक भिरा देलक अहाँ के बेटी के गर्दन पर मार के बाप रे बाप। अल्लाहरी में घींच के लगले बाबूजी यौ क्या क्या छले गुंडा यौ यौ हम नहि चिन्हलियै के गुंडा छलै यौ केकरा से दुश्मनी छल अहाँ के यौ दुश्मनी तऽ पूरा गांव के लोग से है यौ बुझा बुझा यौ बाबूजी अब की होतै ओइ गुंडा के ना जान है ना पहचान है कत्ता लोग हमर बेटी के से नहीं जाय

हमरा बेटी के छोड़ा लेते हो हमर बाबू बाप के हलवा पर से देते रुपया अहाँ के चक्कर में हमर माँ बाप भीन को देने है जहिया से हम बहू के गुलाम बनलिए तहिया से हमर माँ बाप भीन को देने भी न खाई छी ये भीन नहीं खाए छिए अहे भीन करबे नहीं रहिए तब तक अहाँ के बाबूजी एको गो पाई कभी नहीं देलकै। आय, अब हम कतऽ से जाए व्यवस्था करिए हम तऽ अपने दस रुपया बुढ़वा पीसी में उठबै छी वएह में दिन काटि रहल छी का तऽ हम कतऽ से पाइ आनि कऽ दे अब जत्ता से दियो पाहुन अहाँ कोनो व्यवस्था लगाबियौ लगाबियौ कोनो हम व्यवस्था कत्ता से लगेबे हमरा पास एको गो रुपया नहीं है नहीं अहाँ जे महींस के दूध वाला रुपया सब बेच के रखने छियै से निकालियो रुपया सब बैंक में रखने रहबे ई, उ त सही में कहै छै उ बैंक में रखने छियै का हम त उ जे है मुसीबत दुआरे धेने छियै सब चपड़ अभी मुसीबत से कोन मुसीबत लेबे बाबूजी ठीक है लेमान नहीं कानू नहीं कानू हम जाए छियै आ बैंक से छोड़ा का आ डायरेक्ट से ओते पहुंचबै का बुझलिए ठीक है चल कोनो जंगल में कहल के न होइला पहुंच चल चल कन्या आय अंगने में रह अंगने में रह बुझली ठीक है बाबूजी जा हम तू आई गई का चल चल चल पहुंच चल बताइए तो केना ले गेले पकड़ के आ बुढ़वा एते पैसा कहाँ से आन देलन आ ई मुर्गो रखले रह जे दूर नहीं बनेबे जाइ छै बुढ़वा के रख दै छै घर में आ ई में देखे छै कुछ ले ले

हमरा ओइसे मतलब नहीं हमरा तो सिर्फ पैसा से मतलब है पैसा से बुझे तोहर पति के कखिल हम फोन के लिए कखन हाँ अखन तक पैसा लगे दे लो हन हमरा तो बुझ पड़े है तोहर पति ना प्लान बना रहा है पुलिस के खबर करे के लिए और देख अगर पुलिस के खबर केलको तो देख

उजा यह बसवारी में होता है बाबूजी बाबूजी बाबूजी फोन ले फोन ले उहे गुंडा के फोन है उहे गुंडा के फोन है हेलो नहीं नहीं नहीं सर हम पुलिस के नहीं इन्फॉर्म के लिए हन का हम आ हमर ससुर आवे छी दोनों आदमी दू आदमी दू आदमी

ले मान लिया पैसा के बेग आ यहाँ जाओ बुझलिए ठीक आ सही सलामत हम बेटी के छोड़ा कर लाओ ठीक है अहाँ एते से वापस चल जाओ घर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है हम आबै छी अकेले आबै छी बाप रे बाप की होते हमरा बेटी के से नहीं जाए बाप रे बाप आइ जे हमर ससुर जैते हमरा साथे तऽ हमरो मारि तऽ हमरा ससुरो के मारि तऽ हमरा बहुओ के मारि देत तैं दुआरे अकेले हम जा रहल छी